mazuva ano ndakazobata madzibaba ari nani ende vasimba mazuva ano vasimba zvekuti kana kusungwa chacheko chesi yavo yakutodza kuti yayo munhu wari right isu takangoti vavava kugara mai mwana mukana mai manyika mazuva ano muchavaziva imi ende vamunhu waane freedom yekuti iyayaka vachichinjanisa kana stress avasisi
apo vasiya vakuenda kwamadzibaba kuna madzibaba ari kuvabatsira oh. madzibaba hanzi vane nharo ya hanzi vanogona ah, ndo vakatovabatsira hanzi manje manje vari kuona amanyimba vari kuuya kumba izvezvi oh. zvakaoma asikana oh. eh, zvakaoma ah, ah, eh. kune mdhara ko mupana wangu uye makamupa mari here Eh, mfana wako ndakamupa mari yako asi haana kukupa mari yako ah, anondipa mari kozi kubva tashanda kumusoro uko asati kana atombondipa kana sendi saka ndati nhasi regai ndimbouya ndimboshanda ndigoona kuti zvinodiya mofona kupota muchingondipa henyu munongondiisira muhomwe umu kana tichinge tapedza basa Ah, saka zvaanotovhara newo ukanamira pabhara anenge aida kuti zviite sei Ah, nangana kumbondipa kana sendi zvaro kana sendi ndakamupa mari yako Ah, ndaitoti zvimwe ari kutokupa ke ah, asina kana dhora rakambondipa iye ari kungotanza asati apiwa saka ndatoti nhasi arega ndimbomuka ndimboenda ikoko ndimbonoshanda ndione kuti bhiridha anoti kudii ah ndakamupa mari yake tichazomubvunza but mari yako ndakato ndakatomupa ah. yese mari yako yekumusoro uko ndakamupa ah saka ane chitsotsi ah kana achidaro akutokuvhara saka ari kuita akuda kuti zvifambe sei menhu zvonetsera pano kwawatora kumusha futi vakazonyanya kuziva ziva stereki ah vanozonetsa ko imwe yakaburwa akaburwa chinyowani mazuva ano wakudzinyora ungasava maibhiridi ah, aimwana maibhiridi haivo vaya eh. ari pati ati mukana anzi mukana mangu ibhucha eh. moda zvinonaka zviri papi ah. murume wakashanda kushanda kushanda mari iyi chitenga yambe une fetirasa zvese vakati aa ah, dihine muri weni mukana wangu ibhucha kuti mari yese ye 1.3 thousand kutenga nyama zvinhu zvese uchingodya svika mari yapera brinda kuzobva kunovaka kunai mai mwana ko munguva yambeu bwai bwai bwai mari iri pai ndakatombosangana nawo kamutauni ona vane zvimakeke zvichii ipapo mari mari yechii yembeu asikana asikana oh.
vakati vanoda kuchena vakabva varamwa murume akaramwa vakaenda bridha akaenda bridha bridha akarama musha Paipapa apa akura musoro manje. Azva kutonyanya kana zvakadaro. Ayo akura musoro. Saka makazombodii ko nyaya yekwa prophet ndakambonzwa achitaura nyaya dzekwa prophet. Ah, ma prophet acho akunetsa ku believer because eh iye wacho ane hombewo dzaari kuvhura futi kwa prophet ikoko. Ah, ah. Anga akandivanza futi anga asina ndudzi. Ah. akaenda kwaprofeti akaudzwa minamato yakaudzwa uko mm. ndobva watadza kunzwanana naprofeti ari kunzi iye akazotakura kuti masinhi ake anga aenda nawo ikoko akatosiya ada kuakunotora ah, masinhi acho ese masinhi acho bva atodzoka nawo saka achiti muno unopona sei manje kana zvikada ah, ndakutotadza kumubhilivha ndosaka ndati nhasi rega ndimboenda kubasa ndimboona kuti ndinzwe bhiridha kuti ari kubuditsa mari here bcause hapana vacho ratowageva che watogona ukauya pamwe anenge achingotiona zvandiri kutsvaga chikafu nini ndichingogara ndangodi but nekwaprofet kwese raakungonditsikirira futi asi saka zvine nani kakugara ndangokupa Eh, ah, zvori nani kuti ndikangopedza paye paye mongondikanda muhomwe umo aiwa inogara zvayo mo mwezi long as iye asingazivi kuti imo moma hapana nachomboitika bho ndiye mumwe wandototyira kuti anonozondisecha ah, kwakutoita kunge arimo mudirire kunamira kwebhara futi kana akuenda achinotora mari kwaprofeti auda kuti zviite ah, kwaprofeti uko akaenda nehuku but ukuyo ndakatozoona chitenderera payadhi kumboku

nyaya dzekutondikwidza bp vanhu voda kuramba vachingotaura makuhwa
ah, ko abiridi hmm? ko pepe nguva ndikati zvatigari munotsvaga amebiridi wandidziona madzibaba pepe kuseni pepe abiridi wanga uri mudeni ka mama muri mudeni pepe eh. amebiridi wanga wakutoya padeni pangu uchago murume wangu since iwe ndongochengeta varume vevanhu kuno kwakatiza misha nini hangu muchandikwadzisa mdara inini aiwa ndinge ndirakakana ndichakada pasi aiwa aiwa ndikuitika paya aiwa Mabhiridha vanovhura hombe. Aiwa mdara hombe dzamavhura idzini dzakundikurira ndoita mudiki nadzo. Ha iwe hapana mudiki. Ave bhiridha vanondidzvanya vaya vaya pafi. Eh? Kana unko kwatombotirongera oh, zvidhina undimbogara. Mauna mbogara.
Ndakumira uku kwakurwadza. Manzwa nekumira.
Ah pakashata.
wanga wauya uchinditsvaga wauya uchinditsvaga ayi mdhara ah, ndiani akavaudza kuti ndiri kumaraini kwako ah, veno ah, hmm, ko zvinhu nyaya inotongo nyaya inotozotongozikanwa chete ha but hawandiwani hawakuwani hawandiwani hauchakujuma chete
hazviika moni kupi eh?
kupi waunondijuma hawandichakujuma hazviti
Ah, iyo mdara awa vevrido kuya baba vari kuuya awa rapo ndogara ndatovahwanda unoona uyo anotipinza bhizi avona kutakura futi tirawiyo futi saka tozita seiva imwe tirawiyo iri kupi ndifana kuvaka mino ngoma imi ndimwe chikuru mchatotaura nawo mchatoonesa nanawo saka Motombotaurawo nawo nhasi ngoma hadzina zvatingaita. Ah, ah, ah, ah. Atipinzo biza. Hayi ndikuchengetwa one. Fanda kutongo nyepo ndina ndakwa. Eh ayo hapo. Ah. Ati vachafunga apa danga pokuita sei. Ndoti ndindi ku eh ndindi kukanya nditi ndichikuisa ini nandi.
Kwa bamdini. Muno ndaononge biridi apa enda kupi? Ah, asi birido. Iye ndamuona. Ah, asi ndamuona ndakamira apa pamwe kunjana ipapa. Aiwa dini. Ah, munobvunza ndamuka sei ini munhu ndaona apa enda kupi. Asi birido.
Ndiani? Hamwe ah, mdara totengeswa mapiritsi amene kwa ida totoshanda tiri two za ngoma wangu. Ah, mdara yabva aenda noti maona ini nichibudikira uko. Aiwa kana garanga kutongoenda.
Anga gara chitendawo. Agara anga chitongoendawo. Ah.

Ah, ko izvi ndinohwandisireko. Ah, anogona kuvahwandisa. Kana hazviti ha. Mamimi musondozviziva. Kana veguru handitembei. Nefanike vamwe vakabatirira babhara vamire mune zvachavaita. Ako ndaitawo sezvangu. Aiwa nini ndinoziva kuti ndakurova ndosanganisa. Oh. Eh, handitsvage kuti uyu munhu akaita sei kati chirema here kati asi plus wa usingireme. Hm? Hakuna chirema chakadai so. Ave guru. Ndoshanda kudai.
Ndofiro kana varira babharanzi chikweni.
Kwapi bamnini madhira ndakakuudzai muri kuita seiko kuti munhu abve pabharo. Apa ndangoti ndakapedza apa ndimona kamari kuti ndimhanye ikoko kana yame. Ah ndakaona kunge muri kutonakidzwa imimi. Amurwadziwa nemoyo yenyu kudai. Aiwa ndikutorwadziwawo ndingaite seiko nayame guru. Ah ndikuona kunge muri kunakidzwa nazvo ini. Kana.
Huh? Akana hatisi tomonakidzwa. Ah ndikana. Muri pamwe kutonakidzwa ndichifirira kurwadziwa. Kana musona kutogara kutedza kuda kumbotsigira because kuneta cheko nekuramba ndakamira ndatosiga. hamuna kujaira here mimi
haa zvazvijairike hmm? inini ndakuenda masongo angaona zvisiri izvo asi mamini makaona kumba kwenyu kune vanhu uchingonzwa vana vachita noizi musashamisike Ndini ndofunga kunhu wangu munoziva. Ayo ayi ndikumba kwangu anozodonbogonai. Wa unonditei? Ayo ah ko imi mimi ndochake kumba. Ndikuza pamduri zvino zvo zvinoperera panyama. Ah meguru meguru zvetiyo tiyo mimi inombozvidere. Ha? Ah imi mitsvage murume wenyu zvakanaka nditi kunoda kuti pizza busy. Ndine mone zvino. Apa.
Ah ndinotsvaga munhu mashops ini. Ah pamwe ndokwa ndokwa ari kugara.
kuti azive kumba iyi
ah, ndakatsvaga kekupedzisira ndakamushaya mire mune mese zvenyu ikoko tsvagai murume wenyu uko akusanganisai hamusi kudiziva anga mdara akachatigwadzira akandikuzvona ah, ah, anga ari mahwani ka ayo mdara iweuka
Aiwa chibarwa zvakanaka manje. Ah, panombokuwadza kwamunoitwa apa apa. Aiwa. Eh, Ndokuti aone kuti kudya mari yembewu hakuna kunaka. Aiwa aiwa. Basa kudya mari mari dzatineta shanda mukati umwe apa. Tatowa kubatanidzira nendiri pabhara datotiwa. Ah ah. Kuda kuroverwe. Chaja mtunga kosha mari. Ah.